Riwwer vum Fussballsterrain bei Playstation, well an 10 Deeg gëtt de Lëtzebuerger Championnat am E-Sport erëm lancéiert. De leschte Mëttwoch huet d'FLF hir Ekippe fir déi nei Saison virgestallt. Et ass déi drëtte Saison vun der Orange E-League, an där sech 12 Ekippen ëm e Kroun als Lëtzebuerger Champion wäerte streiden. De Sam Rickal war fir eis laanscht kucken an huet sech de Lëtzebuerger Championnat e bësse méi genee ugekuckt.
Sou munch Leit wäerten et kennen, et dréckt een d'Playstation un an et spillt een eng Ronn Fifa. Wat fir déi eng Zäitverdreif ass, ass fir déi aner eng seriö Kompetitioun. Genau dës Plattform bitt de Lëtzebuerger E-Sport Championnat d'Orange E-League. Zanter 3 Joer streiden sech déi best Spiller aus dem Land ëm d'Kroun als Lëtzebuerger Fifa Champion vum Joer. Do gëtt zwëschen Eenzel an Equippekompetitioun differenzéiert. Mir hate elo d'Qualifikatioun vun den Teams. Dat heescht, do hunn elo 12 Ekippe sech qualifizéiert fir d'Teams Edition. Do hu mer dann eng ganz Saison mat 11 Spilldeeg, déi awer opgedeelt sinn op 6 verschidde Streams. An dat heescht, all Ekipp spillt 3 Matcher, 3 Partien pro Spilldag. An da spille se zwee Mol am Eent géint Eent an eng Kéier am Zwee géint Zwee. Dat ass elo och eng Neiegkeet dës Saison, dass se am Zwee géint Zwee kënne spillen. Beim Start am Joer 2020 konnten nëmme Veräiner aus der BGL Ligue an der Éierepromotioun matmaachen. Dat ass awer elo anescht an all Veräin däerf zwee Spiller fir d'Quali stellen. Fir als Spiller däerfe matzespillen, muss ee Lëtzebuerger sinn oder zu Lëtzebuerg wunnen, et braucht een eng Playstation 5 an et muss ee 16 Joer hunn. Fir gutt ze spillen muss een natierlech och vill trainéieren. Ech spille ganz vill, ech spillen all Dag, dat kann bis zu 5 Stonnen den Dag goen, 6 Stonnen den Dag. Heiansdo sinn et och nëmmen zwou Stonnen, mee ech trainéieren all Dag, ech spille géint gutt Géigner, ech siche mer gutt Géigner raus, well wann ech géint besser Géigner spillen, da gëtt een och selwer besser an voilà. Un 11 Spilldeeg kämpfen 12 Ekippen u 6 verschiddenen Datumer net nëmmen ëm de Champiostitel, mee och ëm d'Qualifikatioun fir d'E-Sports-FIFA-WM. D'Ambitioune si bei all Spiller natierlech grouss. Ech géif soen, alles ze gewannen, wou ech matmaachen. Ech sinn net do fir ze soen, datt ech Leschte ginn oder esou. Ech wëll natierlech ëmmer gewannen. Wéi mech bus, direkt kann ech direkt soen, gewannen. Mee ech spille fir ze gewannen. Mee ech spille fir Éischten ze ginn, fir eis d'Suen do iergendwéi ze kréien an individuell iergendwéi d'Finall, d'Finall, d'Top zwee, dat geet mir do. Nei ass dëst Joer net nëmmen, datt d'Unzuel vu 16 Ekippen op 12 erofgesat gouf, mee och datt d'FLF an Zesummenaarbecht mat der LUNEX eng Formatioun fir d'Participant'en ubitt. Partenariat mat der LUNEX hu mer dës Joer nei, Dicht do mar eng E-Sports Formatioun extra fir déi 24 Spiller déi elo fir Team Edition sech qualifizéiert hunn, plus d'Responsabel vun de Veräiner déi kënnen och do matmachen, alleguerten déi déi am E-Sports aktiv sinn an do hu mer 5 Sessiounen vun jeeweils zwou Stonnen.

Fir Paräis 2024 wäert dat nach keen Thema sinn, fir d'Zukunft ass dat awer net auszeschléissen. D'Spiller aus der Orange E-League sinn sech dogéint awer sécher. Ech giff soe jo, well ech hu jo och laang Fussball gespillt an dowéinst sinn ech och op FIFA komm an wou ech gesinn puer mol hunn ech méi Schweess an Nationalen wéi wann ech do Fussball spillen. Also et ass schon Oft ustrengend a jo. A Leit wou soen dat wär kee Sport, déi sollen sech mol 5, 6 Stonnen dohinner sëtzen an sech esou laang konzentréieren op héijem Niveau an jo da kënnen se dat jo enker beurteelen. Lass geet et dann den 22 Mäerz mam éischte Spilldag vum Ekippe-Championnat. Bei eise Kolleege vum rtl.lu kënnt Dir all Spilldag live suivéieren.